Silav û rêz temaşevanê hêja, piştî hefteyekê em di bernameyeke nû de dîsa li pêşberî we ne. Temaşevanê hêja, îro em ê di kurdî hîn di bin de dîsa li ser bi wê jên Kurdî bisekinin û beriya niha jî di çend dersê xwe de, çend bernameya de em li ser vê mijara girîng sekinî bûn. Em ê îro ji vê derê berdewam bikin. Hevalên hûn jî bi xêr hatin. Xêr selamet Çawa ne? Başin Baş Hûn çawa ne? Başin Başim Xwedê ji we razî be. Hûn hêdî hêdî hîn dibin na? Hûn pêş dikevin Belê dibêjim qey? Belê belê Yanî di nêz de hûn jî bine profesor îşallah. Profesor Belê. Bi wêjeyan em Belê bi wê profesor Ne tenê bi wêjeyan profesorê ziman ne? Divê li ser ziman êdî Min jî baş zanibin zimanê kurdî. Belê me got çi? Em ê îro jî li ser biwêjan bisekinin. Biwêjên kurdî. Belê. Ez dixwazim mînakekê bidim, êdî ez ê ji we jî mînakna bistînim, pêşêziyekê bidim. Em dibêjin çi? Li herêmna dibêjin da ew zanibe da Ew zanibe dew çi ye? Birayê mêsta. Belê. Li vê dir peyvê û nizan heye. Dew ez ji we re binivîsim. Dew ayran e. Dew çi ye? Ayran. Ayran. Na. Dew, dew birayê mêst e. Me ev negot. Dew ayran hene kir. Dew bi Tirkî dijin ayran. Li vê dirê gotiye çi gotiye dew birayê mêst e. Mast çi ye? Yoğurt. Yoğurt ne. Mast jî birayê dew e. Gelek ew gul same ne. Mast yoğurt. Lê li vê dirê ji ber ku mevnekê me belî kiriye, me eşkere kiriye ji ber ku tê zanîn me negotiye dew birayê masta, em dibêjin dew birayê mêsta. Em xwar dikin ne. Yani ev nake ev di gelek peyvende çê dibî ne. Mesela em dibêjin ji insên hez dike. Yani nabêjin ji insan, ji insên ne. Yani ji min gote zilêm re, zilam. Yani ew tê xwarkirin. Me got çi da ew bizanibe dew birayê mêsta. Çi mana vê? Dixwazin bêjin. Em Tirkî bêjin çi? Yani weke ku bê gününü gördü. Ha jî Tirkî bêjin çi? Ona dünyanın kaç bucak olduğunu gösterdim. Weke ku bê min heyfa xwe lê hiland. Yani insanekî ku em bêjin neqencîl te kiribê, tu jî çawa dikê, tu jî bersivayî didê, dibê min wa wa lê kir, min haro lê kir, min min lê xist an min kuşt an min min nizam çi jê kir, deqena ew zanibê dew birayê mêsta. Yanî min heyfa xwe lê hiland û cûme aldim. Jî hîn dew zana. Hîn dew wê bizanibe. Erê ey dew wê bizanibe ne. Dew zanibe ku dew birayê mêst e. Digo ku bê bê çi azin payini aldi. Yan jî ya belkî ne tam nêzîkî vê ye lê min wê nivîs. Axzin payini aldi.

Doğru söyleyeni Dokuz köyden kovarlar. Yani jber çi jber ku e, rastî gelek care insanan aciz dike ne ya. Kurmanciyên bêjin çi dîsa bêjin rastî tehla. Yanî rastî tişta rast ji ber ku însanan aciz dike, her meselem bêjin tu kêmasiyê însanekî dibêje, ji bo qenciya wî belkî, êdî ew aciz xwe aciz dike, em dibêjin çi? Rastî tehl e. Ne, vê dibêjin. An jî dibêjin çi? Kumê rastan her tim qetiya ye. Belê, mînakeke dî ez dixwazim bêjim. Dibêjin çi? Dibê ker dikeve. Heşa ker dikeve.

Yanî mesela însanek bi hêviyeke mezin diçe derekê, em bêjin çê ku ziyafetekê hêvî dike diçe derekê ku xwarin bixwe, hêviya ziyafetekê ye, dinere ku va nanekî tisî jî tune ye. Êdî din dibêjin çi? Dibe ez çûm me zana va ker dikeve dinan dişkê. Yanî tiştek ew hêviya ku me hêviya me dikir tiştek nêzîkî wê jî tune bû.

Belê, dixwazim va peyva binivîsim, gurî di sê manaya tê bikaranîn zimanê kurdî de. Gurî tê manaya keçel. Yanî bi tirkî dibêjin kel. Wê maneyê tê gotin. Ker? Kel kel. Ha, kel. Yanî Ha. saçin de baş de saçi olmayan. Wê maneyê tê. Yan jî ji bo yê ku e, bi tirkî dîsa dibêjin uyûs. Yanî ku laşê wî de xwer hebe, dibê ji wê re jî bêjin gurî û ji xeynî wê maneyeke wê cuda heye ji bo bi tirkî dibêjin alêv, agir an jî qivilcim bi wê maneyê tê. Em li vê dirê bi wê maneyê gotiye qivilcim em karin bêjin qivilcim. Yanî dibêje çi dibê min şîmaxek lê xist min kir ku gurî ji ber çavê çû. Yanî şîmaxeke gelekî bi keys bi keys jî bi kar tê. Dibêjin yan jî dibêjin min şîmaxeke bi keys lê xist gurî ji ber çavê çû. Yanî

Belê, yanî zêde bi hêrs lê xistiye, zêde êşandiye. Kerem ke tê mînakî bidê. Bêderê kevin ba meke. Bênderê kevin ba meke. Belê. Bênderên kevin Biba neke an jî meke. Belê ev herême herême riha ye riha û ya em karin bêjin çew Samsûrê ya Adiyamanê ne wê herêmê tê bikaranîn. Mana wê? Mana xwe di meselê berê ê nexweş Îsa min e zimê. He, erê, meselê kevn, meselê nexweş ku em bêjin wan meselek berê neyêne meydanê carekê neyêne holê. Tirkî dibêjin çi? Bi eskî defterlerî qariştirma. Ne, tirkî bi eskî defterlerî eskî defterlerî qariştirma. Belê bên derê kevin bi ba me ke karim bêjin bu yêjeke xweş kerem ke êdî jî bêjin Lê rûyê me reş meke. Rûyê me reş neke. Em tirkî jî hiç kavê heye. Rûyê me rûyê me reş neke an jî meke. Tirkî jî belkî nêzîkî bêne vê yüzümî qera çıkarma. Yani ji betem rûreş kirin. Yani ji rûreşiya me yî. Ne wê. Tam

serê min xwar. Yani baş min etini yedi bi vê manayê jî gelek peyv hene ne Kurdî mesela dibêjin filan kes serê xwe xwarî yanî dîn bûye har bûye ne serê xwe xwariye yan jî dibêjin filan kes serê serê bavê xwe xwariye serê diya xwe xwariye yanî gelekî kirine zerarê de yanî gelekî tişê nebaş anine serê wan e mesela wextê ku em zêde aciz bin zarokî xwe dibêjin hûnê serê me bixwin ne bêrengî dibêjin

Mêş tirî ji bo yê hungivî em çêtir dibêjin mêşê hungiv ew cuda ne ew cuda ne lê belê sêw an jî moz nê hungiv çê dikin ew nakê ji we cuda ne yan tirkî belkî dibêjin eşek arisi wan nêzîkî yabanî ar erê yabanî ar erê sêw ew in an jî moz her du kelîme jî têne gotin û êdî ji hêlî navare jî dibêjin kun sêw kun sêw an jî kun moz ariyû vase Belê. Dibê derd kunsê wê re kir yanî wî kar tevlî hev kir. Wî nebaşî ji bin serê wî derket. Yanî nebaşî, xirabî hemî ji wî çêbû. Yanî dibêjin ev mesela şerek derkeve li derekê hinek hev dû dikujin an birîndar dikin an nexweşiyek derket dibê ma kê çawa çêbû dibê wela mesela filan kes derd kunsê wê re kir. Yanî îşi qariştiran oydu. Erê. Yani dibêjin çi? İşi karıştırmak. İşi karıştırmak. Tevlî hev kir. He, tevlî hev kir. Ez vê jê bim, çek nabê ne? Na mamosta. Belê, mîna kedî kî dixwaze bibêje? Kezeb li min kire xûn. Kezeb li min kirine xwîn. Belê. Kezeb. Ya çok acı çektirmek anlamında mı acaba? Belê, li min Belê, belê. kirin xwîn. Li vê de dixwazim va peyva binivîsim. Kezeb dibêjin çi? Ciğer. Ciğer. Ciğer. Kezeb kurdî dibêjin ciğer. Cana ceger jî tê bikaranîn ne. Ceger fûn. Lê filan kes bê ceger e. Yanî tirsonek e. Ne. Ceger tê bikaranîn. Ke ze piştre xwîn an jî xûn. Li her li herêmna tê guhertin. Xwîn jî tê gotin, xûn jî qan. Qan. Belê. Ke ze li min kirine xwîn yanî çok acı çektirdi bitir. Yani gelek tiştê nebaş anîne serê min. Gelek ez aciz kirim. Bêjin çi? Çok acı çektirmek. Belê, dibêjin filan kes yekî bi dev û diran e. Ne. Yekî çawa ye? Bi dev û diran e. Û diran e. An jî didan e. Çê maneya vê? Tutûnu koparan. Tutûnu koparan. Ne, yani yekî bi kêrhatî jî hatiye ku çi bixwazê dikarê bikî. Yani ne yekî pîs e, yekî ne yekî bêkêr e, yekî bi kêrhatî ye.

Weke rêz tên vît. Ne rêz, çikî stûrtir rêz. Mesela dibêjin em çûne nav rêz. Yanî baxa gîttim. Em li wê derê rêz xwar dikin. Yanî kîjan bax, kîjan rêz ew rêzê ku ez û tu zanin. Ya ku tirkî dibêjin bellî, ayan. Ne yekî ku ji vir dewê de. Bajar tê bajêr. Weke ku bê ez erê ez çûma bajarekî em nizan kîjan e. Lê ku ez ji bajêr derketim Ew belî ye kîjan bajar ez û tu zanin. Na, mesela dibêjin Hesen can em her ne bajêr. Xwe tê ku me vgot Hesen nikare bêje kîjan bajarî. Na, çiku belî ye ku got bajêr ez û ez û ew herdik zanin. Xwe tem ku ez ê çime nav rêz, ê ku ez ji we re dibêjim zanin ku ez qala kîjan re zî dikim. Zanin ku ez behsa kîjan re zî dikim. Êdî divê em dibêjin ez ê çime nav rêz, ne nav rêz, rêz, çikî stûr. Belê. Me got çi raz ji xwe ne baş bû, êdî teyrokê ji lê da. Çi manayê? Yani Çi zaten eşkerê ne, ba- ne? Herê ne eşkerê. baş bûye, êdî- He, Yek giyanê ji ber tiştekî ku e, ji xwe ne baş be êdî tiştekî tir ne baştir bi serî de tê em ji wê derê de dibêjin. Ne, em bêjin ji xwe filan kes. e, Yani weke ku insanekî zeîf, belengaz feqî êdî weke bê nexweşiyeke weke kanserê weke were me lê bixê em dê ji xwe razî. Zaten. Pîs bû, an jî xirab bû, êdî teyrokê ji lê xist. Teyrokê jî em Teyrok hem binivîsin. teyrokê jî binivîsin. Te îro em karin bêjin dolu. Dolu. Kîjan dolu? Boşin zi ti heye dolu ne ew dolu. Ya. Yani yağış. Yağış. Yani jî dibêjin zîpik. Bi her du jî. Zîpik. Kurdî hem dibêjin zîpik hem jî dibêjin Tayrok. Her dikcî Tirkî dolu. Kerem ke dîhat. Mînek ki ez ê bidim. Berdev kole. Berdev kolan. Ne. Mesela de filan kes min berdevê î kola. Min

Yoqlamak, an jî aramak. Yani tu zanî tiştekî yek zanî di mijarekê de tişek devî de hê tişekî pê zanî tu dixwazê fêm bikî tu wilo bi dizî bixef tu jî tişt pirs nacê dikî tu dixwazê fêm bikê bî kam mesele çi ye mijar çi ye êdî dibêjin çi min berdeveyî kola Ne peyveke rastî xweş e. Yeke dî dibêjin kerem ke. Ji hirçekê di eyer dernakeve. Dernakeve. Çi mana wî? Sincan? Nizame. Ji hirçekê di eyer nade gund çima? Çku hirçeke di hirçbanê derketbane ne? Belkî derkeve ama yani weke ku bê her tiştekî pîvana wî heye ne her kesekî li gora qeweta xwe yani însanekî ku yani însanek kariye bijin 100 kîloyê rakî nikarê 200 kîlo rakî vî şeklî. Belê. Yan jî dibêjin çi filan kes ser dûvê xwe rûnişt. Çima re dibêjin Hesen? Dibêjin li ser dûvê xwe rûnişt. Çi mana vê? Hesen can. Tu dibêjin. Guru ze ne oturmak. Kîr ser duvê xwe rûnişt? Duvê insana nîne. Kîyê ser rûnî? Belê li vê dirê yanî insanek xwtê ku tiştekî ne baş dixwazê an jî insanekî ney baş bê xwtê ku bersiveke xwe bersiveke li gor xwe distînê û êdî ji wî karê xwe dev jê diberdê em dibêjin çi filan kes li ser duvê xwe rûnişt. Yanî dixwest em bêjin tu çekî ne baş bikî, êdî yek deqede pêşiya wî pêşiyayî birî, nehişt ku wî tiştî bikî. Wî jî fêm kir ku êdî nikarê tiştekî xirab bikî. Yanî dev jê berda weke bi tirkî bê vazgeştî. Em dibêjin çi? Em dibêjin filan kes li ser dûvê xwe rûnişt. Umdûnû bulama. Umdûnû bulama di. Erê bi wê manê em karin bêjin. Umdûnû umdûnû bulama di.

Dûvek jê kêm. Wextê dûvê jî hebe weke yani dûr huzureke heywana çêbo. Yani ji insanê gelekî bêaqil re dibêjin dûvek an jî teriyek jê kêm e. Heta li derna jî dibêjin boç. Ah belê. Boçuk bêjin, ah boçuk, boçuk bêjin. Lê heta gotî dêl ev rastî min nevîst. Dêl dibêjin. Belkî çêr bê. Em hanima herêmê me piçikî ji hev cuda mane. Zêde agahiya we carna jê jev çê nebûye. Çê dibê yani peyvên cuda jev çê dibin. Wekî dî Kî dixwaze mînakê bidê? Yekê din ez ê bidim. Mesela dibêjin filan kes guhek kire serat. Guhek kire serat. Yek bêjing. Belê. Guhek kire serat. Yek kire bêjing. Kî dixwaze mana vê bêjin? Înceleyî bi sik dokuma kitibe? Na, ji bo ku însanê kul guhdarî nekin ji wan re tê gotin. Mesela min sê saeta min li şîret lê kirin, min nesîhet lê kirin lê hîç bala xwe neda min, hîç guhê xwe neda min. Yanî guhdarî li min nekir. Em ji wê dibêjin guhê kire serat yê kire bêjin. Yanî bi tirkî dibêjin çi bi bîr qulağinden girî bi diyerinden çi. Guhê kire serat, em dixwazim serat û bêjin dibêjim.

Erê ew moxile. Ya genim û savarê wan jî dibêjin bêjing ya çi hê mezintir ji wê re dibêjin serat. Belê. Wekî dê ez dixwazim eke dî bêjim. Dibêje diranê filan kes di pelûlê de dişkê. Diranê diranê min

Kesme. Tirkî dibêjin kesme dibêjin. Dinya ne kurd jî dibêjin kesme. Divê ji hêla me divê pelûk. Pelûk dibêjin, pelûl dibêjin, helîl dibêjin. Hê rone, hê wek avê ye jî îdî ew însanê bêsûd bin yani ku tiştekî karê wa çê nebe jê re dibêjin dibê dinanê min di pelûlê de dişkin. Yanî ew qasî ez bêsûd im tiştê herî bêzerar jî zerarê didine min. Ne, bi vê rengî, bi vê manî. Belê, ez dixwazim bi rastî gelek peyvê me hene, gelişkê me hene, xutê me kêm bû, ez ê yeke dawiyê jî bêjim bi wêjekê û em ê xilas bikin dirsa xwe. Wekî dê em dibêjin ez wê nanivîsim, ez ê bi dev bêjim. Em dibêjin weke mirov kulmek nok li latê bixê. Kî dixwazê bêje mana wî kulmek nok latekî li kevirekî bixê. Yan ji bo wê tiştê ku tert û bela dibin, zêde belav dibin, di her ekê bi aliyekê ve diçin li wê derê dibêjin. Yan mesela yek dibêje mesela xelkê şer dikir, êdî dibê yekî mêrxas derkete meydanê şûrê xwe kişand, dibê weke mirov kulmek nok li latekê bixê. Yan her kesekî bi derekê ve baz da. Her kesî bi derekê ve revê vê derê vî dengî tê gotin. Belê wekî dî bi rastî bi wêje kurdî hê jî zaf in, Lê êdî em em hew li ser vê mijarê sekinin. Em ê di derseke dî de înşala li ser mijareke dî bisekinin. Lê belê hûn dîsa li ser bi wêjeyê kurdî bisekinin. Belê temaşevanê hêja em îro jî gihana dawiya bernameya Kurdî hîn dibim. Weke min gotî bi wêjeyê kurdî gelek hene û gelek em bêjin zêdetir in jî. Lê em ê ji hev qasî bes bikin. Bernameyeke dî înşala em ê li ser